Мәңге туймас Күзләрем сине күрә
Бу көннәрдә Казанда Кәрим Тинчурин исемендәге 7 халыкара милли драматургия театр фестивале дәвам итә. Бездә кунакта бу уңайдан Виктор Коков, ул Россиянең ат казанган Хакас Республикасының халык артисты, һәм Гөлфия Кокова, Россиянең һәм Хакас Республикасының ат казанган артисты. Мөхтәрәм кунакларыбыз, Исәнмесез. Исәнмесез, исәнмесез, кадерле туганнар, исәнмесез. Сезне Казанда һәм менә шушы студиябездә сәламләвебезгә бик шатбыз. Сезнең Казаннан хис-кичерешләрегез нинди бүгенге көндә? Нинди тәэсирләр алдыгыз? Ой, безнең Казан матур, безнең безнең Казар, Казан шундый үскән, менә әйтәсе килә, әй Казан, нурлы Казан, данлы Казан, матур Казан. Казанга кайткан саен шатланып, куанып йөрибез. Һәм инде бу, аңлавымча, сезнең шушы фестивальгә килүегез, Казанга беренче генә килүегез түгел, шулай бит? Юк, беренче килүебез түгел. Без бөтен фестивальләрдә дә катнашырга, аралашырга телибез. Чакырсалар, безне чакыралар, Аллага шөкер, киләбез, үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Ягъни менә Казанда узткән нинди генә мәдәни чара булмасын, сез инде катнашасыз, киләсез. Әйе, Навруз. Мәдәни элемтәдә торасыз һәрвакытта да. Әйе, Навруз, туганлык фестивальләрендә. Бу фестивальгә беренче мәртәбә килдек. Карин Тимчурин исемендәге фестивальгә монсы беренче мәртәбә. Аңлашылды.
Виктор әфәнде, сезнең нинди хис-кичерешләрегез Казаннан?

куда толкать нашу театральное искусство вот так вот. Аңлашылды, рәхмәт. Гөлфия ханым, сез үзегез Хакас республикасына ничек килеп чыктыгыз?
Мин үзем театральный институтка кереп, Ленингра Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинград булган вакытында театральный студиядә укыдым. Үзегез кайда туып үстегез? Иң беренче шуннан башлыйк инде. Әйе. Мин үзем Казанда, Зеленодольский районында, Күлбәш авылында туып үскән кыз. Ул авылда минем хәзер энекәшем яшәп ята. Менә аңа бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Кайткан саен, аның фамилиясе Сабиров Рөстәм. Иптәш Люция, алар безне шундый яратып, шундый матур итеп каршы алалар. Нигезләрен бик матур иттереп тоталар. Зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Мин шул Күлбәш авылыннан. Әле менә шушы фестивальгә кайткач та Күлбәш авылына да кереп чыккансыздыр, җай таптыгызмы әле? Әле җай табылмады.
Менә бүген, иртәгә шунда юл тотабыз, Алла бирсә. Алла бирсә. Ярый, юлларыгыз уңсын. Хәзер инде сезнең яшьлек елларына кайтып, Тагын бер кат менә шул Хакас Республикасына ничек барып чыгуыгыз турында кыскача гына. Йә, 74 елда шул институтны бетереп, менә шулай туры килде, мин Виктор Сергеевичка кияүгә чыгып, шул Хакас милли театрына киттем. Менә быел безнең 40 ел шул театрда эшләгәнебезгә. Менә шулай гына, менә 40 ел шулай эшләп ятабыз. Мин анда киткәнемә бер дә үкенмисез? Үкенмим. Мин анда зур-зур, матур-матур рольләр уйныйм. Халык мине ярата, халык мине ярата. Иптәшем начар түгел, Аллага шөкер, бергә шулай матур иттереп яшәп ятабыз. Әлбәттә, парың үзеңне аңласа, ул икеләтә бәхет. Ие. Ә шушы фестивальгә нинди спектакльләр алып килдегез, Виктор әфәнде?

Бездә ул э, спектакльләр бар. Әллә Менә- куелды да инде?
Әллә куелды да түгел, куелды. Әйе. Әле безнең режиссерыбыз менә Юрий Матвеевич Майнагашев аны әйтеп өлгермәде. Безнең ничә-ничә еллар э, Буляковның пьесасы э, Әбиләр иргә бара. Безнең ул Инәйләр иргә бара дигән спектакль. Без аны хакас телендә уйнадык. Аның менә режиссер Майнагашев Юрий Матвеевич, ул кичә шушы Хан Миргәннең Миргән дигән спектакльның режиссеры булды. Менә Виктор Сергеевич Абдулланы уйный, Шул бөтен кеше әйтте, Бу татар бабае дип әйттеләр Виктор Сергеевичка. Ул бик матур, бик яхшы спектакль булып чыкты безнең. Без аны бик озак уйнадык. Ә киләчәктә тагын күздә тотылмыймы? Менә нинди дә булса татар әсәрләре. Күздә тотыла. Безнең бер бик яхшы режиссер бар иде, Александр Тугужеков. Ул һәрвакытта шул Зәңгәр шәлне куям, Зәңгәр шәлне куям дип йөргән иде. Безнең хәзер нидә? Санкт-Петербургта яшь режиссер өченче курсны бетерә, менә дүртенче курста безгә быел быел килә ие дипломный эшкә. Бәлкем ул аның андый уйлары бар. Менә шул Зәңгәршәл, Зәңгәршәл дип йөриләр инде бөтенесе. Бәлки аны да тормышка ашырырсыз Алла бирсә. Ие, ие, без яшь булганда Зәңгәршәлдә Әзрәк җырлап уйнарга теләк булган иде, хәзер мин әйтәм, без әби, әбиләрне уйларбыз, уйнарбыз инде анда, Алла, Алла кушып. Ничек кенә булса да, Зәңгәр шәл ул безнең классик әсәр булып кала, әйе, шундый һәр тамашачыга якын булачак. Рәхмәт, Гөлфия ханым, инде менә шушы фестиваль турында аерып әйткәндә, үзегез нинди тәэсирләр белән китәсез, инде фестиваль? Менә безнең бу фестиваль милли милли драма конкурслары дигән фестиваль ел саен безнең театрда үтә. Хәзер менә бу Тимчурин театрына килеп күреп, без яхшы эш эшлибез икән. Без ел буе безнең драматурглар пьесалар язалар, бер биш-алты. Шуннан бер берсен сайлап алабыз да, шуны куябыз. Иң, иң матурын, иң кирәген, иң проблема шушы көннәргә җиткән пьесаны, әйе, менә шундый пьесалар кирәк. Менә монда тоже проблемалар күренде. Аталар, аналар, балалар. Мәңгелек актуаль булган мәсьәләләр. Әйе, әйе, актуаль проблема.
Рәхмәт бик зур мөхтәрәм кунакларыбыз, киләчәктә дә уңышлар телибез, менә шундый матур очрашулар насыйп булсын, һәм бары тик шатланып, матур хис-кичерешләр белән генә кайтып, шунда үзегезнең торган җирегездә бүлешергә язсыналар белән. Сезгә бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, безне чакырган өчен. Рәхмәт.
Мөхтәрәм тамашачылар, бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге җиденче халыкара милли драматургия театр фестивалендә катнашучылар Тапанов исемендәге Хакас милли театры артистлары булды. Ә хәзер тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез.